Atiefoɔ, yɛma mo akye ɛba PDA TV so. Ɛnnɛ nso, yɛnim Papa Prɔfɛt Daniel Aboagye na ɛrebɛdi ahyia na yɛadi nkitaho afa Angels and Demons. Yɛnim sɛ nnipa bebree no ara hu no sɛ yɛse yɛwɔ abɔfoɔ ne abonsamfoɔ wɔ asase yi so. Nti yɛne Papa rebɛdi ahyia ne ahwɛ sɛdeɛ wɔsi bi yɛ wɔn nnwuma. Abɔfoɔ nnwuma te sɛn? Abonsamfoɔ nnwuma te sɛn? Na abɔfoɔ koraa wɔne hwan Yɛka guardian angel a, ɔno koraa nso ɔne hwan? Nti ɛnnɛ sɛ wo ne yɛadi ahyia a, megye di sɛ wobɛyɛ nhyira berɛ a yɛrebɔ anammɔn akɔ Papa Prɔfɛt Daniel Aboagye asoɛeɛ. Agya, makye ɛ. Aye, yɛ agya o. Nim sɛ Nyame nti, wo ho yɛ. Oh, by the grace of God. Amen. Atiefoɔ, yɛaba Papa Prɔfɛt Daniel Aboagye asoɛeɛ. Sɛdeɛ yɛdi kan kaeɛ no, yɛne ne ba bɛdi nkɔmmɔ afa angels and demons ho. Papa, ɛnnɛ wohu yɛn ha a, PDA TV, yɛatoa wo w'asoɛeɛ. Yɛnim sɛ aha yɛ Rhema Power of Grace Chapel International, na wo nso yɛ odiyifoɔ a wonim de. Na yɛpɛ sɛ yɛhunu nsɛm bi fa angels ne demons ho. Nti na ɛnɛ yɛabɔ nkɔntere firi Kumasi a yɛatoa wɔ Abrepɔ Junction ha. Papa, na ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ no, gyae kasamu no ma deɛ ɔwɔ ka no ka ansa kyerɛ atiefoɔ ansa na ɛbɛkɔ so ɛnsɛ musa na yɛakɔ so. yɛda nyame ase obi bi a wɔhwɛ me bia nyame asomdwe nka wo na ɛnɛ da yi mekyia tiefoɔ biara a wɔhwɛ me baabi biara ada sɛ outside anaasɛ ghana ha nyame nhyira obi biara na nyame so nhyira mo sɛ mo so moatu anamɔ aba me na so saa mmerɛ yi amen papa yɛda wase yɛda wase sɛ wei deɛ yɛhyɛ ase a yɛntwentwɛn yɛn nan ase no koraa no papa yɛka sɛ angels a Wɔn ne deɛn? Anaa wɔn te sɛn? Anaa wɔn wɔ hene? Na angels koraa ɛne dɛn, papa? Nyame nhyira wo. Uh, wabusa asɛm kɛseɛ a ama nnipa bebree nte nneɛma bi ase. Yɛka sɛ angels a na wohwɛ me a anaa wotie me baabi biara a angels wɔn yɛ being Ɔmo yɛ ahonhom a nyame kereteyɛ. But we have black angels and the white angels. We have nyame abɔfoɔ ɛne bonsam abɔfoɔ. Na ɔmo yɛ ahonhom a ɔmo yɛ gya ne mframa ɛne ɛde bɔ ɔmo. Bɔ ɔmo tumi ɛdane nipa su. so ɔte ma se. na kyɛ sɛ abɔfoɔ no ankasa no papa sɛ mete ase wɔ deɛ wokan ho a mhm. na kyɛ sɛ in reality no deɛ ɔmo nni honam sei na mmom yɛde ogya ne mframa ankasa na ɛyɛɛ wɔn yes yɛde ogya according to the scripture wɔse mede ogya ne mframa na ɛyɛɛ m'abɔfoɔ amen so wate aseɛ nnipa nko ara ɛne hia ɛfɛ ne sɛ honam ne mogya wate aseɛ abɔfoɔ deɛ ɛyɛ ogya ne mframa so wate aseɛ na one abɔfoɔ mpo ɛbɛtumi asɛ the whole ghana ɔbɔfoɔ baako no one angels wonim sɛ jericho afasuo no yɛ bɔfoɔ ne bubu no jericho afasuo no ankasa no ɛyɛ bɔfoɔ because ɔyi ne ho adi bae sɛ megyina idɔm israel mu dɔm sɛ safo hene te one bɔfoɔ ne bae ɛna abɔfoɔ no yɛwɔ chalafi ɛne selafi yɛwɔ nyame wɔn a wɔn gyina nyame anim so ate aseɛ ɛna ɛwɔ wɔn a wɔn yɛ warriors yɛwɔ wɔn a wɔn kɔ ntɔkwa yɛwɔ abɔfoɔ a wɔku yɛwɔ abɔfoɔ a wɔde ɛbaba bɔfoɔ a wɔde baba sɛ ɔba friday. yo papa wei dɛ maame mu sɛ wasɛm bi ansa ɛyɛ na ɛyɛ manfoɔ bebree adwene mu prekesee anaasɛ prekesaa sɛ yɛka sɛ abɔfoɔ a mhm. abɔfoɔ ankasa no ɛmpie awia ɛtumi ba ne saa anaa ɛnte saa anaa abɔfoɔ no ɛberɛ bɛn ne yɛbɛtumi aka sɛ yɛhunu ɔbɔfoɔ anaa yɛhyia ɔbɔfoɔ deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛberɛ a de bɛhu ɔbɔfoɔ no abɛhyia ɔbɔfoɔ no awurade ne sɛndeɛ no ba to ate aseɛ ɔbɔfoɔ yɛ ɛkɔntro no is a messenger ɛna awurade so bɛtumi asoma obi anɔpa anaa awia na anadwo till doesn't matter sɛ ɔbɛba anɔpa anaa awia ne anadwo ɛhwɛ jacob sɛ yɛ a ɔhyia abɔfoɔ no anadwo wɔne ne ko saa ma ne gyina anɔpa ɔsɛ wanhyira me a menkɔ so ate aseɛ ɔde ne ti kɔto obuo bi so saa abɔfoɔ sɛ ɛhɔ no mɛka asɛm bi akyerɛ tiefoɔ mmerɛ ba mu a yɛwɔ praise a wokɔ hɔ a wobɛsi abɔfoɔ yɛwɔ beaeɛ pɔte a wosɛ dɛ si abɔfoɔ yes wo meet angels ɛyɛ wo praise a wobɛsi wobɛhyia demons evil spirit ɔnsɛ jacob na ɔwɔ praise a adeɛ na wɔte yi sɛ no na ɛwɔ praise a ɔde ne ti kɔtoo botan so a bible se na abɔfo descende absending ɔmo ba kɔ te hɔ no na ɔkyerɛ baako te wɔ baabi wɔ hɔ a bɛtumi amiti wɔ angels a wobɛtumi ama no ahyira wo papa woka sɛ mahwɛ wo kasa din woka demons demons demons ɛnsosoɛ bɛn na ɛda ɔbɔfoɔ ne demons ntam deɛ ɛteɛ nie yɛka sɛ demons ayɛ sɛ one of the angels no bia but here the case ɔmo no ɔmo ate ɛyɛ bonsam nnwuma ɔmo nyɛ nyame nnwuma ɔmo fight against nyame adwuma ana nyame nkorɔfoɔ yɛfrɛ mu demons ɛna ɛwɔ evil spirits ba wɔn nyinaa te te sɛ angels so ate aseɛ te na ɛnɛ mɛkyerɛ mu no mede ka kyerɛw sɛ you have a white angels and the black angels so ate aseɛ te every black angels biara no wɔn na ɛyɛ demons no papa ma memu sɛ asɛm o enti na mehwɛ a demons no so na ɔmo yɛ abɔfoɔ anaa yes answer is yes ɛwɔ demons bi wɔ hɔ a obi ntumi mpie asante regyefoɔ demon baako ma memu ne din ɛfɛ na asase yaa ti obi egu nsam sɛ asase yaa gyenhyɛn

wɔn yɛ abɔfoɔ ɛna ebinom kɔ according to Ephesians chapter three no ebinom nso kɔ tena nnua mu so ate aseɛ te sɛ otwa dua na akoto sɔre de n'akadeɛ ma na ɛbɛdane demon. papa sɛ Ephesians sɛn. Ephesians chapter three okay. verse one coming down. deɛ nkɔ so. ɛti hear the case ebinom bɛtena nsuom nti na ɛwɔ ma no wata papa wata no wɔn yɛ certain demons ba wɔn yɛ angels okay ɛna yɛwɔ ebi wɔ hɔ so a ɔbɛtena asase ase bi bɛtena botan mu bible si ne yesu ɔkɔ baabi akɔka nyame asɛm na ɔtwa nsuo no abere ɔtwa nsuo no ɔkɔto nipa bi a na ɔkuta honhom bɔne a na ɔde mɔba twitwa ne ho mɔ na ɔte botan no mu nti one of the demon wɔbɛtena botan no mu a na ɔɔpere te saa nipa no no Nti papa bɛyɛ dɛn yɛhu nsonsoeɛ a sɛ yɛhyia bɔfoɔ a sɛdeɛ wokae deɛ na kyerɛ sɛ demons bi koraa bɛtumi aba te sɛ ɔbɔfoɔ o. Yes, so wɔn yɛ angel, wɔn yɛ angels. Nti bɛyɛ dɛn yɛhu nsonsoeɛ a ɛda abɔfoɔ ɛne saa demons yi ntam sɛ ebi a in case yɛkɔhyia bi a anaa yɛnanteɛ mu no yɛne bi kɔ ɛkɔdi mpu ne mpu a. Deɛ ɛteɛ ni, agyidifoɔ montie me yie paa. be very careful no ankɔfra black angels because in this earth wɔn dɔɔso kyɛ nyame abɔfoɔ cause yɛtu wɔn bɛgu asase no so so wate aseɛ the difference is that ansa na bɛhu sɛ wei yɛ bonsam bɔfoɔ no na agye bi a ɔate biara ɔate for blood na adeɛ bi a ɔhate biara no wobɛdi akyire no ɔkɔ akɔwie bɔne ɛna onyame bɔfoɔ biara no ɔyɛ adeɛ a kwasi bi a bɛba anaasɛ deɛ ɔbɛyɛ biara no ɛgyina nyame asɛm so ɛhɔ na wobɛhu sɛ wei yɛ engine of god so ate aseɛ okay. ɛnti bɔfoɔ bia ni hɔ a ɔmfiri nyame ɔbɛyɛ adeɛ a ma no gyina nyame asɛm so da ana ɔbɛyɛ adeɛ a ne ɔhwɛ ne kasayɛ mu ne nanteɛ mu the way ɔyɛ ne nneɛma ɛsɛ biribiara mu no bɛhunu sɛ woyɛ brankɛdeɛ okay woyɛ bɔnsambɔfoɔ okay papa meda wase paa wɔnni yesu nkora ho adanseɛ nkyerɛ wo da nti yɛwɔ one of pastors bi a ɔmo no ɔmo si black angels nti wɔn no kora heaven asɛm nka nkyerɛ wo Papa meda ase. Atiefoɔ PDA TV na mohwɛ no, wowɔ asɛmmusa biara no a wobɛtumi asɛnde anaa wobɛtumi ahyɛ comment na yɛakankan ama wo na yɛde abusa papa. Yɛhwɛ mo anim sɛ mo nso mobɛba dwumadie so na yɛne mo adi dwuma no ama no ayɛ kann na akɔ ɔfɛ so. Papa, yɛreba bio a, obi asɛnde asɛmmusa bi aba. Ɔse memmusa wo sɛ, yɛse ɔbonsam ɔbonsam ɔbonsam, ɔbonsam no ɔne hwan? na ɔte sɛn wode wabusa eh, kwasɛ kɛseɛ deɛ tie nie ɛka sɛ ɔbonsam a ɛyɛ nipa biara ɔboro nyame asɛm so ɛsɛ satan nipa biara a ɔboro nyame asɛm so ɔmma nyame asɛm nkonturo no is a spirit of the satan na ɛka sɛ bonsam a bonsam no ɛyɛ serpent ka sɛ wɔwɔ dada na ɛwɔ wɔn nenam fie hɔ wɔayɛ honhom a wɔne nyame di wɔne nyame di ako baabi a nyame ma wɔ biara saa kwan wɔ hɔ bonsam nkɔ wekipi ase nkɔ gyama ase ɔyɛ so nkɔyɛ hwee mo ɔkɔ nyame fie baabi a nyame ne nkurɔfoɔ bia na sɛ de bi nyame asɛm wɔ bia saa honhom na wɔba hɔ ɔba sɛ ɔbɛpɛ obi atumi tutu dua agye no afiri mu nti here the case bonsam no wɔyɛ honhom no bia sɛdeɛ meka no sɛ one of the angels a ɔmowɔ tumi a ɔno so wɔ no ne nkurɔfoɔ ɔde ɔmo yɛ adwuma ayɛ sɛ yɛmfa biribi nyɛ example example ma obi a ɔtie me amen ghana ha akufo ado yɛ president bɛwɔ regional minister ampa yɛwɔ mps ampa yɛwɔ dcs ampa yɛwɔ assembly mines ɛti saa na bonsam no teɛ wɔn ankasa deɛ ɔyɛ honhom bɔfoɔ kɛseɛ ba wɔwɔ ne demons a ɔsoma wɔn mo wɔn mo evil spirit ɔsoma wɔn mo ɛna ne nketewa no abayifoɔ hyehyɛ hɔ so ate aseɛ. papa na mɛtumi abusa asɛm yi kakra sɛ demons yi a yɛbɔ wɔn din a wɔn sɛ wɔn yɛ bonsam abɔfoɔ yi wɔn tumi te sɛn wɔn tumi die ne sɛn. demons no tumidie. deɛ like ɔmo power a ekura ɔmo no emu duro te sɛn. deɛ tie nie demons no one demon ne nsatea ɛfɛ evil spirit thousand. Hey. yes one demon si ne nsatea fa evil spirit thousand. nti sɛ yɛwɔ nsa bi wɔ hɔ a yɛdi more hands yɛtene hwɛ wɔ abrabɔ so ahwɛ a wɔ a wonwale wowale so ntumi nwo wo kora abɔ akora no bɛtete wama wo bi papa bi a mo abrabɔ mu ɛyɛ one demon deɛ ɛteɛ nie demon so no yɛwɔ dewi a mo wɛke yɛwɔ dewi a mo yɛ dɛ ɔmo wɛke ɔmo wɛke ebitumi ba te sɛ kraman yɛntwa asɛm bi wɔ sam

evil spirit na ɛtena nipa mu. ɛda no ɛne ɔmo te he. demons baabi a ɔmo taa tena abotan mu nsuo mu ewiem asase ase ɔmo ntena nipa mu. mete sɛ ɛsi demons ne bi koraa te agyanan mu. yes mo atwe ma adrɛse baabi na me sɛ mɛka ho asɛm yɛkɔ yɛn anim a. one demons bi wɔn te toilet mu na saa demons no wɔn na gayfoɔ no wɔn pireti wɔn. jesus sɛ wɔn pɛ baabi a toilet wɔ. papa ma bi isaiah no. isaiah. isaiah fifty seven verse three no. ɔsɛ. ɔsɛ na mo deɛ. mo ntwe mmra ha. ɔbɛnfoɔ ma. mo that's a one evil spirit abayifoɔ ma na adeɛ wɔn yɛ ne sɛ evil spirit na demons na wɔn ba wɔn tafere wɔn ho wɔn yɛ dɛ. wɔn adan yɛayɛ ntɔfe ama wɔn. yes na wɔn bɛ tafere wo sika tafere wawa deɛ no nti anigye na wɔn atafere mm. yɛdie na wɔn atafere mpagya na wɔn atafere. na sɛ wɔn mu deɛ wɔn ntumi fa wɔn nsa ne nka ne mu nneɛma na ɛpa na ɛwɔ ho no. mo ɔnsa daniel no daniel wɔn kye bɔfoɔ no bɔn wɔn ntumi ankye daniel. wɔn te daniel bɔfoɔ no bɔ wɔn ntoma nte daniel abere okɔ nebukadnezar kɔɔto no te ebetumi akyɛw bɔfoɔ no so mɛka wɔn akyire ka ka yɛn kenka baabul no. ɔsi na mo deɛ Aha. mo ntwe mmra ha mo ntwe mɛ ɔbɛnfoɔ ma abayifoɔ ma ɔwaresɛefoɔ awaresɛfoɔ odwamanfoɔ asefoɔ aha eti obi a demons evil spirit operate no yɛ dwamanfo the first day to obi a ɔntumi kɔntoro adwaman na sɛ papa nea deɛ ɔka deɛ na sɛ ɛhwɛ yɛn nua ma yi a wɔbobɔ dantere yi a a biribi na ɛhyɛ no ɔbɛtumi ne ma eh, mmarima sista adada koro no ho nyɛ no hwee that's one demons ɔbɛtumi de wɔn nipa mmarima bɛyɛ sista ada papa asoma kɛdɛ wama mo adwiri me ho bɛdwiri wo kenkan na wohu biribi wɔ hɔ meɛntwa so ntɛntɛm atiefoɔ mo asoma o nti sɛ wohwɛ no sɛ woyɛ adwamafa no hwɛ ho yie yɛnkɔ so papa nan no ɔse wan ho na mogorɔ wa ɔmo yɛ dɛn mogorɔ ɔmo yɛ dɛn mogorɔ nti demons na ɔmo goro nipa ho woyɛ sɔfo no wɔte keke akora ɛbɛgoro ho wonsɔre ma na ɛbɛwe wɔ wonsɔre ma ɛna ɛbɛwe wɔ to aso ma na hwan ho na motrɛtrɛ mo anum na mo twe mo tɛkyerɛma mu. ɔmo huru wayɛ anam ase ɔsɔ ɔsɔ yɛ mu da didi ma ɔbɛpireti wa wahwɛ efie mu yɛbɛ mu atwitwi bat house wawale so ne ɛma osi panti demons meyɛnka demon baako bi na menkyerɛ wadeɛ ebi te sɛ kraman psalm ne psalm fifty fifty ɛɛ eh, nine psalm fifty nine verse six psalm fifty nine verse six coming down demons ni ti mi ba ti sɛ karaman ti very careful. papa ne dɔn mu adwiri mɛ. na papa deɛ ɔka deɛ aso mɛ bie no yɛwɔ kwan bi ebetumi agye yɛn ho afiri wɔn nsam deɛ. bebree. Mɛkyerɛkyerɛ wo. Psalm 59 verse. Verse 6. Verse 6. Mɛkyerɛ kwan na mɛkyerɛ kwan mmiɛnsa. Amen. Ɛnɛ papa ama yɛayɛ nhyira. Papa ama yɛayɛ nhyira paa ɛnɛ. Sɛ woretie yɛn a, wayɛ nhyira. Ka ho ka nhyira ma no ho. Sɛ yɛbɛhunu demons, wɔn nnwumadie, na yɛatumi abrɛ wɔn ase. Saa mmerɛ yi, mesusu sɛ wo ho adwiri wo, sɛdeɛ me ho adwiri me a mesi ha yi. Nanso yɛnya nwie. Yɛnnya nwiei nti no, mekae asɛm yei na yɛadaa yɛn ho aba na yɛagye nkratoɔ wɔ yɛn aboafoɔ no hɔ. Papa, eh, Psalm 59 verse 6, Ɔsɛ. ɔse wɔsane ba anwummerɛ. Hwɛ, demons no, tam wɔn de yɛ nnwuma ayɛ da bɛn? Anwummerɛ. Anwummerɛ. Ɔpɔ so sɛ akraman. Mo, one demons no, wɔtumi pɔ so sɛ deɛ. Akraman. Nti one, meka nsɛm bi akyerɛ wo, wowɔ fie bi mu, na du anadwo na kraman pɔ so kama, pie fa boɔ bɔ ne ku no. Amen. kwasi asɛm kɛkɛ. ɛsɛ nyɛ nkraman nkwa kɛkɛ. ɛyɛ ɛyɛ demons bɔsɛ na mo bɔ mo to nwaman to nwaman bɔsɛ awo sɛ wɔ akraman no twam afɛ na o gɔ ko pono. okɔ do bibi. na o gɔ o nhwɛ pono. ɛ wɔde bibi ato awo. wɔde bibi awura wo. ɔso wɔsan ba enyimrɛ. na wɔpɔ so sɛ akraman. wɔpɔ so sɛ akraman. na wɔdi kurom kun ɛ kyinhyia. wɔn bibi eti kɔhɛ bantema brama kuro kɔhɛ. kɔhwɛ atopa junction ɛyi priza hɔ nkarama sɛ ɔmu twam ɛɛ papa so tediam so tediam ansa meda ma sɛ tiefo yɛde yɛde ɛfɛ edi kan ne besi ya yɛda.